Assalamualeýkum eziz doslary, mähriban watandaşlar! Ýaýlymda akyl ýygnaşyk-atly telebäsleşigimiziň dördünji möwsümi, täze möwsümi iki müň on dokuzynjy ýyl üçin Siziň bilen. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýygyrtgy atly telebäsleşiginiň täze bir möwsümi iki müň on dokuzynjy ýyl, ine, häzir başlanýar. Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisinde gatnaşyjy ýokary okuw mekdeplerden ähli wekilleriň gatnaşmagynda, bije çekişik netijesinde, Ýylyň dowamynda haýsy ýokary okuw mekdebi haýsy bir ýokary okuw mekdebine gatnaşjakdygy anyklandy. Mähriban watandaşlar, ine-de bije esasynda bijesinden çykan ilkinji gatnaşyjylarymyz, ýagny Türkmen oba hojalyk instituty, şeýle-de Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty bu gün bäsleşigimize ilkinjiler bolup gatnaşarlar. Mähriban watandaşlar! Taýyn deputatlardan bir gatnaşyjy toparlary aramyza çagyrar hormatly synçylarymyz bilen tanyşalar. Ýaýlymda akyl ýygnaşýardy. Telewähbetleriňiz iki müň on dokuzynjy ýyl çempiony siziň bilen. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan akyl ýygnaşlygy atly telebäsleşigimiziň dördünji möwsümi Ine, häzirki gün öz işine başlaýar. Mähriban watandaşlar, ýaňam aýdyşymyz ýaly, ýylyň başyny, ýagny iki müň on dokuzynjy ýylyň Türkmenistan rowaçlygyň Watanydyr atly ýylyň başynda, ýanwar aýyň on ýedisine gatnaşyjy ýokary okuw mekdepleriň ählijesinden wekilleriň gatnaşmagy esasynda garşydaş toparlar saýlandy we umumy meýilnama düzüldi. Meýilnama diýdigimiz, bütin bir ýylyň dowamynda haýsy bir ýokary okuw mekdebi, haýsy bir ýokary okuw mekdebi bilen gatnaşjakdygy anyklandy we garşydaşlary hem anyklandy. Häzirki bir zatda ýaňy aýdyşymyz ýaly indi bäsleşigiň ilkinji sanynda Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty şeýle-de Türkmen oba hojalygy instituty bäsleşige girişerler. Mähriban watandaşlar, şu ajaýyp pursatda her biriňiziň asty halal hem mukaddes ojaklaryňyzda, arassa asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde, owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyzy arzuwýarys. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagy arzuw edýäris. Eziz watandaşlar, ine şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilen hem Ýaşlyk teleradioýaýlymynda Akyl-Geňeşlik atly telebäsleşigimiz. Mähriban watandaşlar! Adatça bolşy ýaly, bu gün hem ine bäsleşiginiň bu möwsüminde hem her bir gatnaşyjy taraplardan ýörite wekiller gatnaşar. Olar bilen häzir tanyş bolalyň. Çünki gatnaşyjy taraplarymyz bolan Türkmen oba hojalyk instituty, Türkmenistanyň jemagat hojalygy instituty olardan gatnaşyjylarymyz, ýagny Türkmenistanyň jemagat hojalygy institutyndan institutyň jemagat hojalygy fakultetiniň hormatly mugallymy Ýusup Myradow mugallym bar. Ýusup mugallym hoş gördük. Şeýle-de Türkmen oba hojalygy institutynyň agronomçylyk we weterinar lukmançylygy fakultetiniň hormatly mugallymy Piriýew Merdan Begmol. Merdan Begmol, sizi-de hoş gördük. Mähriban watandaşlar, ine, adatça bolşy ýaly, bu ýerde Ýaşyk teleradioýaýlymy tarapyndan hem synçymyz, ýagny wagtyň goýberilişine saklanyşyny we akyl ulgamynyň iş pursatlaryna jogap berýän Öwezmyrat Aýdogdyýew. Jahan watandaşlary, geliň indi bir tolguny jupurda, çünki gatnaşyjy taraplarymyzy meýdançamyza çagyralyň, ana ondan soňra bäsleşigimizi hem-de ilkinji düşündiriş işlemimizi ondan soňra dowam ederis. Häzir uly hormat bilen, uly şatlyk, şowhun bilen gatnaşyjy taraplarymyzy meýdançamyza çagyrýarys. Ilkinjisi, ýagny Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň toparynyň sanawy, toparyň düzümi. Bagtygül Ernazarowa, Atajan Oramadow, Ogulbagt Rejepowa, Gülennam Allaberdiýewa, Serdar Hemraýew hem-de toparbaşy Kadir Nuryýew bar. Kadyr toparyňyz üçin ykýar bolmagyny arzuw edýäris. Siziň garşydaş toparyňyz, Türkmen oba hojalyk institutynyň topary. Toparyň düzümi, Oraz Berdiýew, Musabek Narbaýew, Serdar Muminow, Döwran Miriýew, Kasymberdi Dursunow hem-de Toparbaşy Bagtyýar Salyýew. Bagtyýar siziň toparyňyzda üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Köp sag boluň mähriban talyp ýaşlar. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar. Ine-de gatnaşyjy taraplarymyz meýdançada. Öňi bilen uly hormat bilen hormatly synçy mugallymlarymyza söz nobatyny bermek isleýäs. Merdan Beg mugallym, gerek sizden. Toparlara bir üstünlik arzuw edip berseňiz. Ine birnäçe ýyllardan bäri akyl-giňişlik telebäsleşigi geçirilip gelinýär. Ine şu ýylam Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýylynda hem akyl-giňişlik bäsleşigi başlady. Şu birinji duşuşygy ine şu iki sany ýokary okuw jaýynyň arasynda geçýär. Şu geçirilýän duşuşykda iki ýokary okuw jaýyna-da üstünlik arzuw edýärin. Goý bäsleşikde iň bir zehini, güýçli, çalasyn hem-de dünýänegaraýşy giň talyplar ýeňiji bolsun. Ýene bir gezek hemmäňize üstünlik arzuw edýän.
Köp sag boluň mugallym. Arzuwyňyz hasyl bolsun. Ýusuf mugallym.
Şu gün biziň Türkmenistanyň Jemagat hojalyk institutynyň toparyndan, talyplaryndan düzülen topar bilen Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplaryny topar düzlen topar özara bäsleşerler. Ýöne näme bäsleşikde hökman bir topar ýeňiş gazanmaly, beýleki topar bolsa ýeňilmeli. Ýöne bäsleşigiň dowamynda her bir toparam ruhdan düşmeli däl. Iki toparadam üstünlik arzuw edýän. Köp sag bol. Üstünlik hemraňyz sag bolun. Köp sag boluň.
Berekella, köp sag boluň. Ýusup mugallym, dogry belläp geçdiňiz. Ýagny bäsleşik bu. Hökmany suratda bir topar ýeňiji bolmaly. Ýöne ýene bir zady göz öňünde tutmaly, Bagtyýar, Kadyr. Bu bäsleşigiň saýlama tapgyrlary. Duşuňyň syratyndäki duşumyzda-da biz size ýatladypdyk. Ýagny, dogrusy ýeňiji bolmak gowy zat. Ol size şeksiz indiki tapgyra ýol açyp berer. Ýeňilmeklik, ýöne bu doly derejeli bäsleşikden çykmaklyk diýildigi däl. Çünki, bäsleşigiň indiki tapgyrlarynda garşydaş topary saýlamaklyk üçin, ýagny bize adatça bolşy ýaly bu möwsümde hem X bir, X iki ýa-da x üç gerek bolup durýar. X biri biz e, şu tapgyryň bütünleý dowamynda e, ýeňilen, ýöne e, utuk sany boýunça beýleki ýeňilen toparlaryň arasynda öňdebaryjy görkezijini görkezýän toparlary biz saýlarys. Eger bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda, eger ýeňilen, ýöne ýokary görkezijini görkezen toparlaryň sany iki ýa-da ondan köp bolsa, onda olaryň arasynda ýa-ha täzeden bäsleşik gurnap, ýa-da nim bije çekilişik arkaly indiki tapgyra ýeke bir topary garşydaş hökmünde saýlamaly bolýar. Şonuň üçin bu günki günde öz doly güýjüňiz bilen ýeňen ýagdaýyňyzda-da, ýeňilen ýagdaýyňyzda-da bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar. Dogry. Hormatly synçylarymyzdan gutlag sözlerini, ýagşy arzuwlary eşitdik. Köp sag boluň, hormatly mugallymlar. Siziň hem alyp barýan asly halal, mukaddes käriňizde, mugallymçylyk käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Elmydama edil bir öz çekýän zähmediňiz hözirini şunuň ýaly döwlet derejesindäki geçýän bäsleşiklerde, ylmy bäsleşiklerde, zehin bäsleşiklerinde, umuman, talyplaryň gazanýan üstünliklerinde görüp ýaşamaklygy size arzuw edýäs. Mähriban talyp ýaşlar. Sag boluň. Toparlar, geliň indi bäsleşige doly girişmänkäk, siziň bilen käbir söhbet edeliň. Ilki bilen, yşklar boýunça. Her biriňizde yşk ýakýanç agzaňyz bar. Özünden belli bolşy ýaly, eýýäm ol çalasyn bolmaly. Bäsleşik bu diňe bir Zehinleriň bäsleşigi däl-de, eýsem, akyl ýygynyşlygy telebäsleşigi bu, çalasynlygyň hem bäsleşigi. Çünki bolup biler, sowalnamaň arasynda juda aňsat sowal bolmagy mümkin, ýöne netijede jogap bermäge hukuk gazanmakda bolup durýar. O-da yşk ýakýan agzaňyza. Ýadymda salyň, bu geçen möwsümde hem bar bolan şertleriň Akyljasy bu ýerde hem bar. Sadaja siz geçen möwsümde saýlama tapgyra her tarapdan iki topar gatnaşýardy. Bu gezek görşümiz ýaly siziň her biriňiziň düzgünnama özgertme girizildi. Her ýeriň özüňiziň diňe taýynlan toparyňyz gelýär. Şonuň üçin hem ýeke bir duşuşyk bolar. Düzgünnama laýyklykda bu möwsümiň saýlama tapgyrlary üçin her duşuşykda 10 sowal berler. Diýmek, häzir biz 10 sowala çenli oýnarys. We Düzgünnama laýyklykda saýlama tapgyrlarda diňe zehin sowallary bolar, diýmek, takyk ylymlara degişli bolan sowallar indiki tapgyrlarda has çuňlaşdyryp geçer. Hem-de bäsleşigiň üç üç bölümine laýyklykda biz hasaby dowam etdireris. Ýagny, berlen sowala haýsy bir topar dogry jogap berse, onda, adatdaky ýaly, indiki dogry jogap üçin hem bir tuk berler. Eger häzirki sowala iki tarapdan hem nädogry jogap alynsa, onda Düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin adatdakiden bir tuk alarsyňyz. Mysal üçin, adatdaky bizde bir, demek, indiki dogry jogap üçin iki tuk alarsyňyz. Siz muny bilýäňiz. Ýene bir zat, esasy ýatdan çykarmaly däl, ünsden düşürmeli däl bölümimiz bar, çünki Düzgünnamanyň bäş, dokuz bölümi. Aýdylyşy ýaly, jogap bermäge mümkinçilik alan topar, toparyň toparbaşysy haýal etmän, dessine alyp barja toparyndan kimiň jogap berýänligini yglan etmelidir. Ünsden düşürmäň, dessine. Diýmek, bu ýerde biziň toparymyzdan pylan, pylan, beýle däl-de, Wagty sakladyňyz. Hökmany suratda ýa Bagtyýar ýa Kadyr alyp barjaga ýüzlenip, häzirki ýagdaýda, mysal üçin, biziň toparymyzdan aýdaly, Bagtyýar aýdýar, Musa beg jogap berýär. Wagt almalyar, diýmek, derrew test atyjyny Musa bege geçirýär, Musa beg jogap bermeklige başlaýar. Düzgünnamanyň bäş-dokuz bölümine laýyklykda jogap bermäge mümkinçilik alan agza jogap berýän mahaly, Alypbaryjy bilen söhbet alnyp barylýan mahaly tä şertli söze, ýagny kabul etdim şertli sözüne çenli hiç hili daşyndan täsir etmeli däl. Toparyň beýleki agzalary hem-de tomaşaçy talyplar ählijämiz ümsümligi doly derejeli berjaý etmeli. Düzgünnamanyň bäş, on bölüminde aýdyşy ýaly, eger haýsydyr bir topar Düzgünnamanyň bäş, dokuz bölüminiň haýsydyr bir şertini bozsa, onda onuň beren jogaby gönden-gön nädogry diýip hasaba alynýar we degişli tertip bilen indiki herekete geçilýär. Şeýle-de Düzgünnama laýyklykda wagty saklamak boýunça, ýagny sowal okalar, sowal tapgyrynda sowal okalar, sowal okalyp bolandan soňra alyp baryjynyň şertli sözi, Wagt gitdi diýen şertli sözüne çenli yşky ýakmak bolanok. Ýakyp bilersiňiz elbetde. Beýle ýagdaýda folsagt, yşk ýakýanç agzanyň meýdançany boşadar. Şertli sözden soňra akyl ulgamy işe girdiler, Öwezmyrat, işe girdiler. Diýmek, şonda size ses duýduryşy eşdiler. Wagtyň hasaplamasynyň dowam edýändigini bu size duýdurar. Siz saklap bilersiňiz. Eger ilkinji sekuntda hem saklap bilersiňiz. Bu bizde 00 ýa-da 01 sekuntlar bolar. Eger bu ýagdaýda wagty saklasaňyz, onda siziň jogap berýän agzaňyz gönden-göni dogry jogap bermeli. Beýleki bir ýagdaýda, ýagny eger ýalňyş jogap berse, onda o-da meýdançany boşadar. Bu düzgün nol nol nol bir sekunda degişli. Eger ikinji sekundda ýa-da elli näçenji sekundda saklaberiň, onda diňe jogabyň dogry ýa nädogrudygy hasaba alnar we topar agzaňyz meýdançada oturar. Düşünişdikmi? Bagtyýar. Kadyr. Sorag berjek zadyňyz barmy? Düşünişmedik zat. Üstünlik arzuw edýäs. Üstünlik hemmäňe bolsun. Sag bol. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler! Türkmenistanyň Bilim ministrligi Ýaşlyk teleradioýaýlymy Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi diler bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimizde Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar, Türkmen oba hojalyk instituty, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty, Hasap, nol, nol, Dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utuk. Şeýlelik bilen, sowalnama häzir girişýär. Bagtyýar, Kadyr, taýýarmysyňyz? Sowal. Elbetde ýaňy öňinçä aýdyşymyz ýaly, bu günki günde häzirki duşuşykda diňe zehin soraglar bolar. Elbetde sowal tapgyrlarynyň dowamlygy bolmagy da ahmal. Gerek bolsa isleseňiz belläp alarsyňyz. Genilik kesel diýýärler. Bu çynmy? diýip, alym Gippokratdan soranlarynda ol Gümansyz, ýöne örän seýrek duşýar diýip jogap berýär. Bu keseliň ýene bir tarapyny Gippokratyň gynanç bilen bellän häsiýetini aýdyň. Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Nol-njy sekunt. Biziň toparymyzdan Oraz jogap berýär. Diňleýän Oraz.
Genial alym Gippokradyň pikiriçe, bu ýerde bu keseliň iň bolmaýan ýeri, bul o kesel ýokuşmaýar. Geniallyk bir adamdan başga bir adama ýokuşmaýar.
Ýokuşmaýar. Hawa.
Utanç baryň üçin. Hawa. Esaslandyrjakmy? Siz ýogsa-da esaslandyrdyňyzam muny. Hawa, sebäbi
Beýleki keseller. Jogap kabul.
Häzir jogap diňe kabul. Oraz ýüzüňizde şeýle bir saatlyk alamatyny görýän. Hem-de dessine jogap berdiňiz. Siz 0 sekuntda jogap berdiňiz. Häzir eger ýalňyş bolanlygynda Bagtyýar sizi ýitirýärdi. Dogrymy? Muňa garamazdan siz jogap berdiňiz. Jogaňyzy kabul etdik. Nirden tapdyňyz, şony aýdaýyň?
Bul men özüm asyl meşhur adamlaryň gepleri şolar barada gyzyklanýan, şonda okapdym. Gippokrat bul Gippokradyň meşhur sözlerinden biri, dünýä belli meşhur sözlerinden biri.
Awitsenna kim? Awitsenna Lukman Hekim. Abu-Ali bin Sina. Bu soňky sorag eýýäm, bul hökman däl. Netije. Jogap. Dogry. Hasap. Açyk. Ilkinji sowal tapgyry boldy. Dogrusy juda gysga sowal tapgyry. Sowal. Hytaýly göreş sungatynyň ussatlarynyň aýtmaklaryna görä, uruşmak samsyklar üçin, akyldar üçin ýeňiş, danalar üçin ol nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Elbetde, nol sekunt. Bagtyýar. Siziň toparyňyzdan ýene Oraz jogap berýär. Oraz.
Bu dana adamlar üçin uruş bul parahatçylyk. Ýagny olara urşuň geregi ýok diýen ýaly manyda aýdylýar. Kabul.
Garaz, beýdip wagt alyp oturmasalar bolar, dogrumy? Hasap ýene-de üýtgedi. Jogap, dogry! Taraplar hasap iki, nol. Indiki dogry jogap üçin beriljek utuk bir utuk bolar. Megerem, Indiki sowal tapgyrda Oraz jogap bermese gerek. Ugur üýtgeýärmika diýýän. Ony häzir özümiz göreris. Üýtgerýäs. Kadyr, Bagtyýar taýýarmysyňyz? Taýýar.
Taýýar.
Dowam edýäs. Sowal. Bir Kerpiçiň agramy iki kilogram we ýarty kerpiç. Kerpiçiň agramy näçe kilogram? Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Kadir. Biziň toparymyzdan Gülennam jogap berin. Gülennam.
Gülennam jogap berýär, ümsümligi berjaý edýär, düzgünnamanyň bäş, dokuz bölümi üns berýär. Gülennam, jogabyňyz? Soragyň dogry jogaby üç kilo bolmaly. 3 kilogram bolmaly. Düşündirip berjekmisiňiz? Ýogram, maňa seredin, olara däl. Siz wagty sakladyňyz eýýäm. 01-nji sekund. 3 kilogram.
Kabul edýän. Merdan Begmon häzir düşünşür. Düşünýän men size. Kabul. Bu ýerde men näki sowalnama görä sowal jogaby birnäçe wagtlap düşündirmäge degişli bolan sowal tapgyrydy. Siz diňe 3 kilogram diýip jemlendiňiz. Ýöne muňa garamazdan sizde iki sany düzgün bozmak hadysasy. Aýdalyň, olaryň biri siziň jogabyňyz ýalňyş. Ikinjisi bolsa, siz düzgünnamanyň bäş-dokuz bölümini düýpgöter unudýaňyz. Netije, jogap ýalňyş. Bagtyýar, galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Ulanýas. Dowam edýäs.

Biziň toparymyzda bolup gelen netijämiz bir kerpijiň agramy 4 kilogram bolýar. Düşündiriň.
Sebäbi bir kerpijiň agramy 2 kilograma ýarty kerpiç bolsa, ýarty kerpijiň agramy 2 kilogram bolýar. Bir kerpijiň agramy bolsa 4 kilogram bolýar.
Şuň bilen hem jemlenýäňiz? Şuň bilen hem jemleýäris.
Kerpijiň agramy 4 kilogram.

Gutlaýar. Köp sag boluň. Biz düzgünnama laýyklykda hereket etmeli. Kadir, siziň yşk ýakýançy agzaňyz ýaňy jogap berdi. Diýmek, siz ony häzir ýitirýäňiz. Nol-njy sekuntda jogap berdiňiz we jogabyňyz çürt gezek ýalňyş. Siz bilýäňiz näme etmeli. Ýaňky jogap beren agzaňyz meýdançany boşadýar. Deregine üç ýançy agza kim birini goýmagyňyzy haýyş edýän. Wagt almazdan Bagtyýar siz häzir öz doly düzümiňiz bilen garşydaşyňyzyň e, bäş agzadan ybarat bolan düzümini garşy oýnarsyňyz. Akyl ýygynyşlygy telebäsleşigimiziň e, dowamynda biz toparlara e, Ildeşlerimizden sowallar hem ýetirýär. Çünki bu üçünji sowal tapgyry hem sowalnama laýyklykda ildeşlerimizden geljek sowal tapgyry bolar. Häzirki pursatda taraplar iki sany sowal tapgyry bolar. Şol ýaly wideo sowally saýlamagyňyzy haýyşt edýän. Gel häzir Kadire mümkinçilik bereli. Kadir, oturan ýeriňizde. Oturan ýeriňizde. Häzir biz sowal tapgyrlaryň sanawyny ýüze çykarýas. Režissýorymyzdan haýyşt edýäs, ýagny sowal tapgyrlaryň elbetde welaýatlarymyzdan hem-de paýtagtymyz Aşgabat şäherinden sowallar bolar. Size saýlamaklyga mümkinçilik berýär. Haýsyny saýlaýaňyz?
Aşgabat şäherini saýladyk. Aşgabat şäherini saýlaýaňyz. Elbetde, bu ýerde Aşgabat şäher sowalynda kärdeşimiz Atageldi Rejepgulyýewden bu bäsleşik üçin taýýarlanan sowal bolar. Öňünden size düşündireýin, sowalda Atageldi bilşimiz ýaly bu öz işinde hem, durmuşynda hem özi rowaýatlar bilen kän gyzyklanýandygyny aýdýar. Elbetde, rowaýatdan sowal boljak. Režissýorymyzdan haýyşt edýäs, Aşgabat. Sowal. Üns berýär.
Günleriň birinde Köneürgenjiň üsti bilen Amula barýan kerwendäki jahankeşdeler Nejmeddin Kuranyň ak patasyny almak hem-de onuň öwüt-ündewini diňlemek üçin Şol jelegaýda goşy ýazdyrypdyrlar.
Merhemetli pirim! Biz bir jahankeşde adamlar. Söwda-satyk etýäs. Del harytlary äkidip getirýär. Kimden ýagşy söz, nesihat eşsek, hemmeler bilen paýlaşýar. Hemişe ýolda gezýän adamlar näme bilen meşgul bolsa gowy? Bize şeýle bir pent ber, o ýol pentleriň hikmeti bolsun, täsiri bütin ömrümize ýeterlik bolsun.
Ömri ýeňil-ýelpaý ötülen menzil-ä däl. Eger şu alty amaly berjaý etseňiz, onda ekin meýdana taşlan her bir dänäňiz müň bolar. Daýym ýadyňyzda bolsun, adamlar köp işlemäge meşgul bolsalar, onda siz şol işi. Gowy etmäge çalyşyň. Eger adamlar ybadat etmäge meşgul bolsalar, onda siz öňürti möhüm borçlaryňyzy ýerine ýetirmäge çalyşyň. Eger adamlar daşky zynatyny bezemäge meşgul bolsalar, onda siz.
Köp sag boluň. Nejmetdin Kupranyň üçünji pendini häzir siz bilersiňiz. Wagt gitdi. Wagt saklaýas.
Bizden Oraz jogap berýär.
Oraz.
Bu ýerde Nejmetdin Kubranyň onuň sözleri, ýagny adam öz içki dünýäsini bezemeli diýýär. Içki dünýäňi beze.
Daşky daşdan bezenme-de, içki dünýäňi öz edýär. Jogap,
Kabul edýäs. Wagt saklandy. Kadir, sizden jogap barmy? Saklanmadyk bolsa, men size intek nem etmezdim. Ýöne bunda wagt beremzok. Ýok, biziň hem jogabymyz şol.
Edil şol adam daşky dünýäňi bezeýär. Eger şony diýseňiz, onda men göni Orazyňkyny eger dogry bolsa, Orazyňkyny dogry diýip aýdaryn. Barybir siz şo jogaby aýtmaklyk bilen siz ýeňiş gazanyňyzok. Ýöne siz şo jogaby gaýtalýaňyz. Hawa şo jogap, sebäbi dogry jogaby şol. Geliň rowaýatyň dowamyna syn edeliň. Režissýorymyzdan Aşgabat jogabyny görkezmegini haýyşt edýäs.
Eger adamlar daşky zynatyny bezemäge meşgul bolsalar, onda siz Içki dünýäňizi bezemäge çalşyň.
Hasap, dört, nol. Taraplar, taýynmysyňyz? Taýyn. Sowal. Bize bäşinji sowal tapgyry we öňünden aýtmak isleýän kadir. Bagtyýar, sowalyň özi iňňän aňsat. Bu ýerde sizden tyzlyga garaşýas, çünki ýöne beý diýsem hossarda düşäýmäň. Olam bir hasap. Sowal tapgyryň özüne girişýäs. Kirpide dört gram Itde, ýüz gram, atda, bäş ýüz gram, pille, dört ýarym kilogram, adamda näçe we gürrüň näme barada gidýär? Wagt, gitdi. Wagt akýar, elbetde, Bagtyýar. Kim jogap berer? Oraz jogap beräýsin ýene. Oraz, diňleýän.
Bulaýdylan sanlar ýüregiň agramyna dowat gelýär. Adamda ýüregiň agramy Biologiýa dersinden belli bolşy ýaly üç ýüz gram.
Jogabyňyz şol. Hawa.
Kabul.
Bagtyýar. Iňňän güýçli oýunçyňyz bilen töwekgelçilik edýäňiz. Nowal birinji sekund. Düşündiňizmi näme diýjek bolýanyma? Netije, jogap, ýalňyş. Kadir.

Kadir kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Bagtygül jogap berýär. Bagtygül diňleýän.
Bagtygül.
Ol soragyň jogaby beýin adamyň beýnisiniň agramy bir ýarym kilogram ýagny bir müň dört ýüz bir müň alty ýüz gram galan haýwanlardada şeýle. Diýmek şeý diýjek bolýaňyzda onda siziň pikiriňizçe kirpide bary ýogy dört gram bolmalyda beýnisiniň agramy şeýlemi? Kabul. Bagty bol. Siziň pikiriňiz şonda şeýle bolmaly, dogrudanam 4 gram bolmaly, bary ýogy. Kirpiniň beýnisiniň agramy 4 gram, siziň şeýle düşünjäňiz üçin. Ol göwrümi nähili bor? Şunu aljak bolmazmy? Riktaçyk, geçik. Geň galaýmaly. Ýöne netije, jogap, dogry. Şeýlelik bilen, Kadyr biziň toparymyzyň saçawy açyk, atak, dört, bir. Köp sag boluň. Indi biz indiki sowal tapyra geçmezden Bagtyýar siziň bilen çözüşmeli bolýas. Çünki ýaňy aýdyşym ýaly siz iňňän güýçli oýunçyňyz bilen Hoşlaşmaly bolýaň. Çünki şaka çenli ähli utuklary ol size getirip beripdi. Indi dynç alyp bilersiňiz. Kän işlediňiz. Köp sag boluň. A biz bolsa dowam ederis. Toparlaryň düzümi ýene deňleşdi. Kadyr, siz öz bäş agzaňyz bilen garşydaşyňyzyň bäş agzadan ybarat bolan toparyna garşy oýnarsyňyz. Biz bolsa altynjy sowal tapgyry bilen dowam edýäris. Taraplar, ýatladýan, umumy duşuşygyň dowamynda jemi on sany sowal tapgyry boljakdyr. Netijäni häzir düýpgöter özgertmäge mümkinçilik bar. Häzir hem ýatladýan, şeýle bir ýagdaý bolsa, çünki Iň soňky sowal tapgyra yza barýan toparyň ýeke agzasyny galdyrmaga mümkinçiligimiz bar. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, ýaňky üçünji sowal tapgyryndaky pursat häzir dowamlykda ýene gaýtalar. Çünki sizden geljek wideo sowallary biz toparlara bereris. Bize wideo sowalyň şeýleräk şertleri bar. Çünki Bäsleşigiň hemaýatkärleri tarapyndan Siziň ugradýan wideo sowallaryňyzyň garşysyna sowgatlar ugradylar. Bu ýagdaýda Parahat hususy kärhanasynyň taýynlan sowgady wideo sowal ýaýlyma berlen ýagdaýynda Size sowgat gowşurylar. Diýmek, toparlaryň bileni ýa bilinmedigi ol oýun oýnamaýar. Sebäbi Siziň wideo sowalyňyz gelip bize gowuşsa, studiýada ýaňlansa onda hemaýatkärlerden Size sowgat gowşurylar. Çünki edil ýaňky pursatda Atagelä hem şeýle. Atagelini hem gutlaýarys. Siziň bilen bolsa biz häzir dowam ederis. Çünki altynjy sowal tapgyry taraplar taýynmysyňyz? Taýynmysyňyz? Sowal. On ýedinji asyrda Marko Aronyň oýlan tapan tagamy Wagt gitdi. Wagt hakda, wagt ýa. Oraz aý ýok indi. Serdar Kim jogap jogap berýär?
berýär. Serdar. Serdar diňleýän.
Serdar. Biziň toparymyzyň pikirinçe, şu on ýedinji asyrda Marko Roniniň oýlap tapan nahary makaron bolmaly. Kabul.
Kabul. Adyndan netije çykardyňyzmy? Adyndan däl edil şeýle Marka Aroni kim? Marka Aroni. Nirän raýat? Italýan aşpezi Italýan. bolmaly.
Italýan belli tagamy näme? Makaron. Marka Aroni. Marka Diýmek Aroni. makaroni. Bu ýerde wagtal oturyp iş ýok. Özünden hem düşünikli, dogry dälmi? Netije, hasap. Bäş. Bir. Gutlaýarys. Size heniz hasaby deňlemäge mümkinçilik bar. Galan sowal tapgyrylaryň ählisine siz dogry jogap bermeli. Iň bolmanda üçüsine siz dogry jogap bermeli. Şonda soňky sowal tapgyrynda biz siziň bilen başgaça düşüneris. Häzir bolsa görşümiz ýaly bu saýlama tapgyry, saýlama tapgyryň dowamynda juda bir kyn sowallar bolmaz. Onuň üçin tijenmek gerek. Üns berýäs, indiki sowal tapgyry hem şeýle gysga bolar. We aňsat. Meň pikirimçe, meň düşünişim boýunça. Siziň pikiriňizi häzir biler. Taraplar, Kadyr, Bagtyýar taýýarmysyňyz? Taýýar. Dowam edýäs. Sowal. Islendik kosmonawt uçuş wagtynda nämäni ýitirýär? Wagt gidýär. Wagt saklaýas. Döwran jogap berýär.
Döwran.
Biziň pikirimizçe, islendik kosmonawt öz agramyny ýitirýär. Sebäbi älemiň giňişliginde olar agramsyz ýagdaýda bolýarlar.
Kabul. Netije hasap ýene-de üýtgedi. Gutlaýan. Köp sag boluň. Häzir bolsa ýene-de ildeşlerimizden gelen sowala ünsüňizi çekýäs. Režissýorymyzdan haýyşt edýäs, wideo sowallaryň sanawyny çykaryp beriň. Ýaňy Kadyr saýlady. Bagtyýar. Niräniň sowalyny alýas?
Ahal welaýaty bolan. Ahal welaýaty.
Salam, Akyl giňişligi telebäsleşigi. Men Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ýaşaýjysy Gurbandurdyýew Mekan. Akyl giňişligi telebäsleşigine gatnaşýan toparlara meň şeýleräk sowalym bar. Orta asyr alhimiýasy wagtyň geçmegi bilen häzirki zaman himiýasyna öwrüldi. Orta asyrdaky ýatro-himiýa häzirki döwürde haýsy ylymy aňladýar?
Taraplar biz sowaly eşitdik. A. Alhimiýa. Himiýa, ýatra himiýa näme? Wagyt gitdi. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Musa beg jogap berýär. Musa beg diňleýän.
Biziň pikirimizçe medisina.
Medisina? Hawa, medisina diýmekden aňladýar. Şu jogapda galýas.
Kadir sizde barmy aýtjak zadyňyz şu jogap boýunça?
Ýok, birazajyk pikirlenmesek.
Ýok. Netijäni Mekanyň özünden soralyň. A. Režissýorymyzdan haýyşt edýäs. Dogry jogaby nähili bolmalydy?
Bu soragyň jogaby, Medisina, iatrohimiýa, grek dilinde, iatros, lukman diýmek. Akyl giňişligi telebäsleşigine gatnaşýan toparlara üstünlik arzuw edýän.
Jogap, Dogry hasap, ýedi, bir. Taraplar taýyn bolsaňyz, sowal. Onda dört sanysy bar. Eger olaryň hemmesini kesseň, onda olar asla sekiz sany bolar. Gürrüň näme barada gidýär? Wagt gitdi.
Soragyň jogabyna özüm jogap berjek. Ýagny diňleýän Bagtyýar.
Bu stoluň burçlary, ýagny kessek, stolda 4 sany burç bolýar, eger-de olary kessek 8 bolýar. Diýmek, burçlary.
Burç stoluň burçy.
4 burçlugyň özi diýjek bolýaň. O 4 burçluk. Dört burç olsa onam kesin. Ay kara cevap kabul. Aydar dört burçluk şol. Doğru mu? Kesseň Kes artýar. kese artýar. Diýmek, asla ol 8 burç bolar şeýle. Hawa. Ylalaşýan. Netije, hasap 8-1. Dogry jogap. Seryas taraplar Taýynmysyňyz? Bu biziň duşuşygymyzyň jemleýji sowaly. Sowal. Adamda ýigrimi jübüt gapyrga bar. Üç ýüzden gowrak gapyrga kimde bolup biler?

Balyň adymy?
Wagtap ber. Siziň toparyňyzdan Döwran jogap berýär. Diňleýän Döwran.
Üç ýüzden gowrak gapyrga kimde bolup biler? Bize anyk jogabyny bilemizok. Ýöne biz bärde maslahaşyp bir pikire geldik. Ol ýagny gapyrga diýende bu demir ýoluň şypalary göz öňüne tutuldymyka diýip pikir etdik. Şeýlemi?
Hawa. Kabul. Deregi sowal tapgyra üns bereňde janly zat bardy gürrüň edýärdi. Elbetde jogap netije ýalňyş. Galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz, Kadyr? Hawa, ulanjak. Dowam edýäs.
Wagt tutup barýar.
Wagt saklaýas. Kadyr kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Bagtygül jogap bery. Bagtygül, diňleýän. Bagtygül. Aýdyp. Meň pikirimçe şol suwda ýaşaýan iň iri haýwan gök kitda bolaýmasa şol. Gök kitda.
Hawa.
Bagtygül, bu jemleýji sowal. Hem-de size bir azda kände ýardam bereýin. Dogry, netijä gitmedenok. Men size bir zady ýatladaýyn. Ilkinji wagt, ýagny bagtyýar wagty saklamanka siz dogry jogaby aýtdyňyz. Ýöne ünse düşürmediňiz. Häzir kabul edip biljek. Ýöne haýsy barada aýtýandygyny bilsem. Men sizden eşitdim şony. Jogabyňyzy aýdyň. Akula.
Wah, sag bol. Men şol suwda ýaşaýan jandarlardan iri balyk. Dogry, siziň ýoluňyz dogry. Suwda ýaşan jandarlar. Oba, şonda.
Ýene bir kömek edeýin, suwda elbetde gury ýerde hem bolup biler.

Jemleýji sowalymyzdy-da bu. Hem-de jemleýji sowal hem-de bäsleşigiň ilkinji duşuşygynyň ilkinji iki tarapdan hem ýalňyş jogap alan sowal tapgyrymyz. Netije o-da ýalňyş. Adaty ýagdaýa gelýäs. Geliň şeýle pursat döredeliň. Goý, bu jogabym eşidilsin. Siz jogap berjegiňiz barmy? Men Türkmenistanyň Jemagat hojalyk institutynyň talyby Akmamedow Atamyrat. Atamyrat, jogabyňyz?
Meň pikirimçe ýylan bolmaly. Ýylan bolmaly.
Köp sag boluň. Köp sag boluň Atamyrat. Bagtygül, ýatladyňyzmy indi? Atamyrat, köp sag bol. Ol dogry jogapdy. Ýylan. Ýylanda üç ýüzden gowrak gapyrma bar. Ýöne bu netijä hiç hili täsir berenok. Mähriban watandaşlar, eziz ýaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi jili bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi iki müň on dokuz telebäsleşigimiziň ilkinji duşuşygy indi elbetde şeýleräk görkezijiler bilen tamam bolýar. Ýagny Türkmen oba hojalyk institutynyň topary sekiz, bir hasap bilen bäsleşigiň indiki tapgyryna geçirilýär. Kadir siziň indiki tapgyra geçmek meseläňizi umumy saýlama tapgyrdan soň maslahatlaşarys. Hormatly mugallymlar, mähriban talyp ýaşlar, Türkmenistan Jemagat hojalyk institutynyň topary, talyp ýaşlary, gatnaşanyňyza köp sagboluň aýdýarys. Türkmen oba hojalyk institutynyň topary Bagtyýar, size-de mundan beýlägem bäsdeşligiň dowamynda üstünligiň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Üstünlik hemraňyz bolsun, eziz watandaşlar! Size dünýä hoşlaryny arzuw edýäris, her biriňiziň gaty halal hem mukaddes ojaklaryňyzda! Arassa asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde, owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyzy arzuwlaýarys. Eý, watandaşlar, şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilen hem, Ýaşyk teleradioýaýlymynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Ýaşyk teleradioýaýlymy Haýsy kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi dili bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň ilkinji sanyny geçirip gutarýarys. Ýene laýyk bir hepdeden bäsleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçäk, hoş sag boluň!